Dyma gyfnod cyffroesi bobl ifanc Cymru. Mae gyda ni gwricwlwm newydd i Gymru fydd yn ennyn brwdfrydedd dysgwyr o dair i 16 oed, gan roi iddynt y sylfaen sydd ei angen i lwyddo mewn byd sy'n newid. Mae'r cwricwlwm yn newid i helpu ein pobl ifanc i fod yn fwy hyblyg ac yn eu cymell i barhau i ddysgu sgiliau newydd wrth i fywyd a'r byd newid o'u cwmpas. Yr union sgiliau y mae cyflogwyr yn dweud eu bod am weld. Mae pedwar diben yn ganolbwynt iddo, a bydd y rhain wrth wraidd bywyd a gwaith ysgolion. Y nod yw cefnogi ein plant a phobl ifanc i fod yn. Ddysgwyr uchelgeisiol, galluog, sy'n barod i ddysgu drwy gydol eu bywydau. Er enghraifft, gosod safonau uchel i'w hunain, mwynhau ymchwil a datrys problemau, gallu dadansoddi a gwerthuso data, defnyddio technoleg digidol, cyfathrebu'n effeithiol drwy'r Gymraeg a'r Saesneg. Gyfranwyr mentrus, creadigol, yn barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith. Er enghraifft, meddwl yn greadigol, manteisio ar gyfleoedd, arwain a chwarae rôl mewn tîm, mynegi syniadau ac emosiynau. Unigolion iach, hyderus, yn barod i fyw bywyd cyflawn fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas. Er enghraifft, sefydlu gwerthoedd diogel, credoau ysbrydol a moesegol, Deall lles meddyliol, corfforol ac emosiynol. Goroesi heriau. Byw bywyd yn annibynnol. Ddinasyddion egwyddorol gwybodus yng Nghymru a'r byd. Er enghraifft, ymwneud â materion cyfoes, parchu anghenion a hawliau eraill, ymroi i gynaliadwyedd y blaned, ystyried canlyniadau eu gweithredoedd. Bydd datblygiad tuag at y pedwar diben hefyd wrth wraidd trefniadau asesu newydd. Beth arall sy'n newid? Mae cymhwysedd digidol bellach wedi ei ychwanegu at y cwricwlwm. Ynghyd â llythrennedd a rhifedd, mae'n sylfaen ar gyfer llwyddiant ym myd addysg ac mewn bywyd. Mae'r cwricwlwm newydd hefyd yn annog addysgu creadigol a chysylltiedig wedi seilio ar chwe maes dysgu a phrofiad. y celfyddydau menygiannol, iechyd a lles, y dyniaethau, ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu, mathemateg a rhifedd, gwyddoniaeth a thechnoleg. Mae'n eang, yn gytbwys, yn gynhwysol ac yn heriol, gan gynnig amrywiaeth o brofiadau a chyfleoedd. Mae wedi ei groesawu'n eang gan addysgwyr proffesiynol a'r rheini sydd â diddordeb yn nyfodol ein pobl ifanc. Gweithiodd ymarferwyr o bob cwr o Gymru gydag arbenigwyr i ddatblygu'r canllawiau cwricwlwm newydd ac adnabod y gefnogaeth y mae ei hangen ar athrawon ac ymarferwyr i'w ddarparu'n llwyddiannus. Caiff y cwricwlwm newydd ei addysgu i ddysgyblion hyd at flwyddyn chwech a rhai ym mlwyddyn saith o fis Medi 2022. O 2023 caiff ei addysgu i bob disgybl ym mlynyddoedd saith ac wyth ac yna bydd yn cael ei ymestyn yn flynyddol gan gyrraedd blwyddyn un ar ddeg erbyn 2026. I ddysgu mwy am sut fydd y diwygiadau i'r cwricwlwm yn effeithio arnoch chi, ewch i www.driphlyg.llyw.cymru blaenslaes cwricwlwm ac asesu.